Romayguakuérape Romayguakuérape capítulo 1 Che Pablo, Jesucristo rembijokuái, ha'e che renói ha che poravo va'ekue amoherakuã hag̃ua Ñanderuete salvación rape. Ko Ñanderuete rape ha'e omoherakuã va'ekue iprofeta kuéra rupi oĩ Ñanderuete kuatiañe'ẽme. Jesucristo, Ñanderuete ra'y ningo ha'e voi ningo ko salvación rape. Jesucristo ho'o rupi David ñemoñare, ijespíritu rupi katu ha'e Ñanderuete ra'y voi. Espíritu Santo pu'aka omoingove jevy va'ekue Jesúspe, omanóma va'ekue apytégui. Jesucristo rupi rohupytýma Ñanderuete jeporiahuvereko gracia, ha ore apóstol rembiapo ningo Romoherakuã hag̃ua pe salvasiõ rape opaite tetãnguérape ojerovia hag̃ua hese ha iñe'ẽrendu hag̃ua ichupe. Umíva apytépe ningo peñehenóima avei peẽ Rromayguakuéra peiko hag̃ua Jesucristo mba'etee ramo. Opa peẽ peiméva Rrómape, Ñanderuete penderayhu ha pendeporavo. Ñanderuete ha Ñandejára Jesucristo jeporiahuvereko ha ipy'aguapy toĩ penendive. Pablo ohose avei Rrómape. Aagradese raẽ che Ruetépe, Jesucristo rupi, Opavave pende rehe, oñemoherakuã haguére oparupiete, pene rerakuã porã ha peẽ pejeroviaha hekópe Jesúsre. Ñanderuete voi ningo che rechaháre, amba'apoha ichupe g̃uarã che espíritupe, amoherakuã hag̃ua Jesucristo ha'eha pe salvación rape, ha ha'e añoite oikuaa mba'éichapa mante rei chemandu'a pende rehe opaite che ñembo'épe, meme árape ajerure avei che ñembo'épe Ñanderuetépe, aha hag̃ua avei pene rendápe, ha'e oipota guive. Che pohechasete, ambohasa hag̃ua Espíritu Santo ome'ẽmby peẽme, peẽ peñemombareteve hag̃ua pehóvo, ha ñañomoangapyhy hag̃ua oñondive pe jerovia jarekóva rupi. Che hermanokuéra ahayhúva, ndaipotái ningo pepyta peikuaa'ỹre, che añeha'ãmbáma hague heta jevy poñandu hag̃ua, opáichavo ko'ág̃a pevémaramo ndaikatúi ahupyty hag̃ua avei pende apytépe, Umi a, fruto, ahupyty haguéicha avei ambue tetãyguakuéra apytépe. Greciayguakuéra térã tetã ambueyguakuérape iñarandúva térã iñarandu'ỹvape aveve amoherakuã hag̃ua ko salvasiõ rape. Upévare hese amoherakuãse avei ko salvasiõ rape Rómape. Pe perdón oñeme'ẽ jerovia rupi. Che natĩri amo herakuã hag̃ua ko salvación rape, oĩgui ipype Ñanderuete pu'aka osalva hag̃ua opaite ojeroviávape guive Jesucristo rehe, Judayguakuérape raẽ, upéi katu opaite ambue tetãyguakuérape avei. Ñanderuete perdón oñeme'ẽ hína tetãyguakuérape ojeroviávape guive añetehápe Jesucristo rehe, ojehaivoi ningo Ñanderuete Kuatiañe'ẽme, upe oñemopotĩmava'ekue, Oikove va'erã ojerovia haguére Jesucristo rehe. Habacuc 2, 4. Ñanderuete ohechauka ipu'aka hembiapokue rupi. Ñanderuete jehavira pohýi ou va'erã yvágagui opaite iñañáva ha omboykéva guive pe Ñanderuetépe ipy'apýgui, ha umi oñeha'ãmbávape g̃uarã ojoko hag̃ua pe añetegua. Opa mba'e ikatúva jaikuaa Ñanderuetégui ha'e ohechaukáma ichupekuéra. Ñanderuete reko ha ipu'aka ojehecha'ỹva ojekuaa voi katu hembiapokue porã rupi. Ha'e ojapo guive ko yvy ha opaite mba'e oĩva guive ipype, upévare umi iñañáva ha omboykéva Ñanderuetépe ipy'apýgui ndojuhumo'ãi peteĩ diskúlpa pe ñembojovake'ararãme. Oikuaáramo jepe hikuái Ñanderuetépe nomomba'eguasúi ni ndohechakuaái ichupe ijarateeháramo, upévare oñehundi ipensamiénto hekopegua'ỹva rupi ha ipy'apy iñepytũmba mba'e vyrorei reheve. Oikoséramo jepe hikuái iñarandúvaramo, ojejapo hikuái itavyetévaramo. Omboyke Ñanderuete reko jajeipáva omomba'eguasu hag̃ua hendaguépe umi yvy arigua rembiapokue, taha'e kuimba'e térã kuña ra'anga, taha'e mymba, guyra térã mbói ra'anga. Upévare Ñanderuete opoi ichuguikuéra oiko hag̃ua ipy'apy rembipota vai ha mba'eky'a tie'ỹ poguýpe, oñemongy'ave hag̃ua ohóvo hete teépe. Ha'ekuéra omyengovia Ñanderuete añetegua japu reheve. Omomba'eguasu ha oservi hikuái Ñanderuete rembiapokue omomba'eguasu rangue ijapohare teépe, ha'émante oñemomba'eguasu va'erã ára atyguasukuéra pukukuépe. Upévare Ñanderuete opoi ichuguikuéra ho'a hag̃ua ipy'apy rembipota ky'a vai ipoguýpe, ikuñakuéra jepe oiko rangue kuimba'e ndive oiko kuña kuña ndive, ha upéicha avei kuimba'ekuéra oheja kuña jepuru hekópe ha ku hendy ojuehe, Kuimba'e kuimba'e ndive ojapo heta mba'e ky'áva, ha upévare ohupyty Ñanderuete jehavira hetetee pe hembiapo vai rupi. Ha'e kuéra opoi haguére Ñanderuetégui, Ñanderuete opoi avei ichugui kuéra, ha oñeme'ẽ hikuái ipy'apy rembipota ky'a vaípe ojapo hag̃ua umi mba'e ojejapo'ỹ va'erãva, upévare henyhẽ ningo hikuái avei opaichagua mba'e hekope'ỹvagui, takúgui, ha'enteségui, ñañágui, envídiagui, ha upéi oporojukasénte. oñorãirosénte, odeskonfiánte, ombotavysénte, ijurumy'ỹi, oñe'ẽ vai rei hapicháre, oñemoĩ Ñanderuete rehe, ijuruguasu, ojererovu, ojejapo, hova mokõi, naiñe'ẽrendúi ituvakuérape, naiñakãporãi, opyrũ iñe'ẽ rehe, naifiélri, ndoporohayhúi, ndoporoporyehuverekokuaái. Ha'ekuéra oikuaa porã Ñanderuete rembipota ha hembiapoukapykuéra ha oikuaa avei umi ojapóva ko'ãichagua mba'e vai ojejuka va'erãha. Upeichavérõ jepe ojapo hikuái ko'ã mba'e vai ha ovy'a gueteri ohechávo hapichakuéra omoirũramo ichupekuéra heko vaípe. Romayguakuérape capítulo dos. Ñanderuete ombojovake hekópe. Upévare nde kuimba'e térã nde kuña ndaiporimo'ãi ndéve g̃uarã peteĩ disculpa taha'e ha'éva. Umi mba'e nde rembojovakéva nde rapicha rekovépe, upeichaite Ñanderuete ombojovake jeýta avei nde rembiapokue. Ñande ningo jaikuaa porã Ñanderuete ombojovakeha hekópe opaite kuimba'e ha kuña rembiapokue. Nde yvy'arigua reimo'ã piko rekañytaha Ñanderuete ñembojovake hekopeguágui? Ndete voi rejapóramo péichagua mba'e vai, mba'éicha rupípa rembojovake nde rapicha rembiapo vai. Térãpa reimo'ãnte ikatu rembo'yke rei Ñanderuete mborayhu tuicháva, ipasiénsia ha ipy'aporã. Eikuaa porã katu, ipasiénsia ha ipy'aporã rupi ha'e oipota nde rejevy hendápe. Nde remohatãgui nde py'apy ñe'ẽ ha nde repoiséigui nde reko vaígui, Rembyaty rei najeha'vira upe pochy ararãme Ñanderuete ombojovake ramo g̃uarã opaite kuimba'e ha kuña rembiapokuéra. Ha'e voi omyengoviáta opaite yvy arigua rembiapokue ojerureháicha. Ñanderuete voi ningo ome'ẽta tekove opa'ỹva umi ojapóvape tembiapo porã ha oñeha'ãmbáva ohupyty hag̃ua Ñanderuete reko ojajeipáva tekove opa'ỹva ha omotuichaséva ijárapente. Ha umi oñemoĩva Ñanderuete rehe ohekágui imba'erãnte ha entesévagui, hi'ári kuéra katuete ho'áta Ñanderuete jehavira ha ipochy rendy, jehasa asy ha kyhyje, taha'e Judaygua térã tetã ambuegua, iñe'ẽrendu ranguépe añeteguápe ojaposénte mba'e vai. Ha Ñanderuete ome'ẽ va'erã tekove opa'ỹva, Umi ojapóva mba'e porã ha ohekáva Ñanderuete reko jajeipa ha ombotuicháva Ijárape. Ha'e ome'ẽse raẽ Judayguakuérape py'aguapy ha pe tekove opa'ỹva ha upéi avei tetã ambueyguakuérape. Ñanderuete noporombojoavýi, Ha'e ombojovake hekoitépe uvei opavavépe. Opa umi oñemo'angaipa va'ekue oikuaa'ỹre Moisés rembiapoukapykuéra, oñehundi va'erã Moisés rembiapoukapykuera'ỹre ha opa umi oñemo'angaipa va'ekue oikuaa rire Moisés rembiapoukapykuéra, oñembojovake va'erã Moisés rembiapoukapykuéra reheve, umi ohendúnteva Moisés rembiapoukapykuéra, Ndahekopotĩri Ñanderuete renondépe umi ojapóvante uvei. Oĩ ningo umi tetãygua ndoikuaáiramo jepe Moisés rembiapoukapykuéra, ha'ekuéra ijehegui ojapo Moisés rembiapoukapykuéra ha'ekuéra voi ome'ẽgui ojupe umi tembiapoukapy porãva. Ha'ekuéra ohechauka hembiapo rupi umi tembiapoukapy ojehaihague avei ipy'apýpe, Génesis 3, 22. Mbohapy tesaháre oĩ tetãyguakuéra rekovépe ndoguerekóiramo jepe Moisés rembiapoukapykuéra, umía ha'e pe ñe'ã, corazón, pe py'apyñe'ẽ, conciencia, ha pensamientokuéra. Umi pensamiento rupi tetãyguakuéra omoneĩ térã ombotove hapicha rembiapokue. Og̃uahẽ va'erã katuete pe ára Jesucristo ombojovake va'erã umi mba'e ñemi oĩva guive opaite tetãyguakuéra py'apýpe. Judayguakuéra ha Moisés rembiapoukapykuéra. Ha nde reñehenóiva Judagua ha rejeko Moisés rembiapokapykuéra rehe, ha reñembotuicha reikuaa porãháre Ñanderuetépe, ha reikuaa porã avei Ñanderuete rembipota, ha reiporavokuaa mba'e porã mba'e vai apytégui, pene mbo'ehára pene mbo'e porã haguére, ha rejerovia nde jehe ikatuháre reisãmbyhy ohecha'ỹvape, ha reikose tesape ramo umi oguatáva pytũnguýpe, ha rehekombo'ese umi itavývape, ha reikose mbo'ehára ramo umi oikuaa'ỹvape, Reikuaa porãgui pe añetegua ha Moisés rembiapoukapykuéra. Mba'e rehe piko rembo'ese tetã ambueyguakuérape ha nereñehekombo'éi nde jupe voi? Nde rembo'e tetã ambueyguakuérape ani hag̃ua omonda ha ndete voi remonda. Nde ere ani rembyai mendare ha ndete voi rembyai nemendare. Nde ere ani remomba'eguasu hag̃ua Jára Gua'úpe ha ndete voi remonda Ñanderuete Róga Guasu pegua. Nde reñembotuicha reikuaa porãgui Moisés rembiapoukapykuéra Ha remotĩ Ñanderuetépe nde voi nderejapóigui hembiapoukapykuéra, Ñanderuete kuatiañe'ẽme ningo he'i voi pende rehe, Umi tetã ambueyguakuéra oñe'ẽ vai Ñanderuete réra rehe pende reko vai rupi. Pejepire'o Judayguakuérape g̃uarã reiete ha'ekuéra ndojapóiramo Moisés rembiapoukapykuéra. Pepire'i ñekytĩ'o circuncisión iporã Israelguakuérape ojapóramo Moisés rembiapoukapykuéra. Nde nderejapóiramo Moisés rembiapoukapykuéra ha'ete neñerekytĩ'õi va'ekue, upéva rangue upe oñekytĩ'õ'ỹva ojapóramo Ñanderuete rembiapoukapy he'íva ojeguereko oñekytĩ'õ ramoguáicha, jepevénte nda'upéichai. Umi ojapóva Ñanderuete rembiapoukapy noñekytĩ'õi va'ekuéramo jepe ombojovakéta Israelguakuérape Ñanderuete ñembojovakeha árape ko'ãva oikuaa porãgui Moisés rembiapoukapykuéra ndojapói katu hikuái Ha oñakytĩ'õramo jepe hikuái, upe Judaygua oñakytĩva hete reheguánte ndaha'éi Judaygua añeteguáva, pe ñakytĩ'õ ojejapóva kuimba'e rete apérente ndaha'éi ñakytĩ'õ añeteguáva, pe ñakytĩ'ũ añeteguáva ojejapo Judayguakuéra py'apýpe, pe ñakytĩ'õ añeteguáva ojejapo ñande espíritupe, ha péva ndaha'éi kuimba'e rembiapo, Ñanderuete rembiapo uvei. Romayguakuérape capítulo 3. Aipórõ mba'eichagua provécho piko Judayguakuéra oguereko oñekytĩ'o haguére, heta tenonderãme Ñanderuete ombohasa raẽ Israelguakuérape iñe'ẽ, ha oĩramo jepe Israelguakuéra apytépe opurũva Ñanderuete ñe'ẽre, Ñanderuete piko ikatu opyrũ avei iñe'ẽre? Mba'evéicharamo. Upéva rangue ja'e va'erã Ñanderuete tapia he'i pe añetegua ha ñande kuimba'e ha kuña ñandejapu ñaína. Ñanderuete kuatiañe'ẽme he'i voi, Ñanderuete ñe'ẽ hi'añete ha ha'e ombopoguy opa umi oñemoĩva hese iñembojovake hekoitépegua rupi. Ha ñande reko vai ohechaukáramo Ñanderuete reko iporãha, mba'e piko upémaramo ja'e Ñanderuete nombojovake porãiha ñande javiráramo iñembojovakeha árape? Che ningo aporandu kuimba'ekuéra ojepokuaaháichante, mba'evéicharamo, mba'éicha piko upéicharamo Ñanderuete ombojovakekuaa hekoitépe opaite tetãyguakuérape? Chejapo rupi ojekuaavéramo Ñanderuete añetegua mba'erehehápe, ha'e chembojovakéta gueteri angaipavóraramo. Upéicharamo, mba'e rehe piko ndajajapói mba'e vai osẽ hag̃ua mba'e porã? Oĩ voi ningo umi tapicha vai he'íva che amoherakuaha ko japu kóva, umívape Ñanderuete katuete ombojovakéta hekoitépe oitývo ichupekuéra aña retãme. Judaguakuéra ha tetã ambuéguakuéra oñemboheko vaipáma peteĩcha. Ore Judaguareko iporãve piko tetã ambuéguakuéragui, mba'evéicharõ, Ro'éma voi ningo Judayguakuéra ha tetã ambueyguakuéra avei ho'apáma voi oñondive angaipa poguýpe, ojehaíma voi Ñanderuete kuatiañe'ẽme, ndaipóri heko porãva, peteĩ añónte jepe, ndaipóri peteĩ iñakã porãva, ndaipóri peteĩ jepe ohekáva Ñanderuetépe, opaite opia Ñanderuete rapégui, ndaipóri heko porãva, ndaipóri peteĩmínte jepe. Salmo catorce, uno al tres. Ijahy'o ojogua peteĩ sepultúra ojepe'ávape ha ijuru oiporu hikuái oporombotavy hag̃uánte. Salmo cinco nueve. Hembeguýpe oĩ mbói pohã vai ponzóña. Salmo ciento cuarenta tres. Ijuru henyhẽ maldición, jeharu, ñembotavy ha py'arógui. Salmo diez siete. Ipokuéra ipya'e oñohẽ hag̃ua hapicha ruguy. Ñehundi ha jejopy vai oĩ hapérupi, ha py'aguapy ndoikuaáiri voi hikuái.

Ñanderuete renondépe, ñande kuimba'e ha kuña ndajajapói hekópe Moisés rembiapoukapykuéra, upévare avave ndikatúi ojesalva Moisés rembiapoukapykuéra rupi. Moisés rembiapoukapykuéra ningo oĩ ohechauka haguãnte opavavépe, ñande ñañemboheko vaíma ha ha opa yvy arigua angaipavoraha Ñanderuete renondépe. Pe salvasiõ ou jerovia rupi. Ko'ág̃a katu ojehechaukáma Ñanderuete hustísia, tekojoja, Moisés rembiapoukapykuera'ỹre, ha péva ojehai voi va'ekue yma guive Ñanderuete kuatiañe'ẽme iprofetakuéra rupi, ha pe tape pyahu rupínte ojehupyty Ñanderuete hustísia, ha Jesucristo voi ningo ko Ñanderuete rape pyahu, ambue tape ndaipóri. Opavavete oñembohekovaipáguima Ha oĩmbáguima angaipa poguýpe, upévare ndikatúi ohupyty Ñanderuete reko jajeipáva. Opavave oñemopotikuaánte Jesucristo rupi, Ñanderuete ipy'aporã haguére ha Jesucristo ñandejogua haguére Satana pógui, Jesucristo ningo Ñanderuete jopói, regalo, opaite tetãnguakuérape g̃uarã. Ñanderuete oha'arõ Jesucristo ojejuka peve ha ko'ág̃a opavave ojeroviáva guive hese ohupyty Ñanderuete perdón hi'angaipakuéragui umi angaipa yma guare Tetãnguakuéra ojapóma va'ekue oñeñongatu ojejavira hag̃ua Jesucristo ñemano rupi. Ñanderuete oha'arõ pukuete ohechauka hag̃ua ijusticia ko ára aty guasu kóvape ha ohechauka hag̃ua avei ha'e voínte oiko hekoitépe ha operdonase opaite anga ipavórape ojeroviaitéva guive Jesucristo rehe. Moõ piko aipórõ tetãnguakuéra oñembotuichakuaa? Mamove, tetãyguakuéra ojesalvakuaa piko oñeha'ãmbávo ojapo hag̃ua heta hembiapo porã? Nahániri. Péva ndikatúi, ojeroviaiténteramo uvei Jesucristo rehe, upévare ñag̃uahẽ kóvape. Opaite tetãyguakuéra ohypyty iperdón Ñanderuetégui ojeroviaitéramo Jesucristo rehe ha ndaha'éi ojapo haguére Moisés rembiapoukapykuéra. Térãpa Ñanderuete Judayguakuéra járante? Nahániri. Ha'e opaite tetã ambueyguakuéra jára. Ñanderuete opaite tetã ambue guajára avei, oĩgui peteĩete Jára. Jesucristo-mante operdona ha omopotĩ umi Israelgua oñekytĩ'o va'ekuépe ojeroviaitéramo Jesucristo año rehe, ha upéicha avei opaite tetã ambueguakuérape oñekytĩ'óramo jepe ojerovia va'erã Jesucristo rehe. Ñamboyke piko aipórõ Moisés rembiapoukapykuéra? Nahániri, ñamoĩ porã ha hendaitépe uvei Moisés rembiapoukapykuéra. Romayguakuérape capítulo cuatro. Abraham ojesalva ojerovia haguére ndaha'éi ojapo haguére Moisés rembiapoukapykuéra. Mba'épa upéicharamo ja'éta ojuhu hague Abraham ñande Ru ypykue to'oguiguápe? Abraham ojeguereko rire heko potĩva ramo hembiapo porãngue rupi, ha'e oñembotuicha va'erã mo'ã ndaha'éiramo jepe Ñanderuete renondépe. Mba'épa Ñanderuete kuatiañe'ẽ katu he'i, Abrahán ojerovia haguére Ñanderuete rehe ojeguereko ichupe hekopotĩva ramo, Génesis 15, 6. Upe omba'apóvape oñeme'ẽ va'erã hembiapo repykue. Hembiapo repy ningo ndaha'éi peteĩ jopói, pe tembiapo repýpe omba'apohára derécho voínte, mba'e voínte. Upe ojeroviáva Ñanderuete rehe nahembiapo porãiramo jepe ojeguereko ichupe hekopotĩva ramo. Pe hekopotĩva ojeroviágui ojesalva. Upéicha David he'i avei, Ovy'aite pe kuimba'e ha pe kuña Ñanderuete oguerekóramo ichupe hekopotĩva ramo hembiapo porã'ỹre, Ovy'aite pe kuimba'e oñemopotĩ rire ijejavykuégui ha hembiapo vaikue oñeperdonáma, ha ovy'aite pe kuimba'e Ñanderuete ombo'yke rire opaite hi'angaipa, Salmo 32, 1, 2. Ko vy'a piko oñeme'ẽ umi Judayguakuérape g̃uarãnte oñekytĩ'o oñesirkunsida haguére térãpa oñeme'ẽ avei tetã ambueyguakuérape g̃uarã oñekytĩ'o'ỹva'erãmo jepe. Ñande ñambohovái, mokõivévape g̃uarã katuete oñeme'ẽva'erã. Ha araka'épa péva oikóra'e? Abrahán oñekytĩ'o mboyve térãpa oñekytĩ'o rire? Jaikuaa porã ningo ko vy'a ha hekopotĩ oñeme'ẽma ichupe ha'e oñekytĩ'o mboyve. Pe oñekytĩ'o oñeme'ẽnte ichupe peteĩ techaukaha, señal ramo, ojerovia haguére Ñanderuete ñe'ẽ rehe. Pe vy'a ha tekopotĩ oñeme'ẽ Abrahánpe heta áño ha'e oñekytĩ'o mboyve. Upéicha Abrahán opyta mokõivéva ru ramo, Ha'e oiko umi oñekytĩ'õva ru ramo. Ojeroviágui hikuái Ñanderuete rehe ha avei umi oñekytĩ'õ'ỹva ru ramo ojeroviágui hikuái avei Ñanderuete rehe. Ñanderuete omoañete ipromésa Abrahánpe ha'e ojerovia haguére. Abrahánpe ha iñemoñarépe oñeme'ẽ pe promésa ko múndo imba'eraha ha ha'e ojerovia haguére Ñanderuete rehe. Ndaha'éi ojapo haguére Moisés rembiapoukapykuéra. Abrahán árape ndaipóri gueteri Moisés rembiapoukapy. Oñeme'ẽramo ko múndo umi ojapóvape Moisés rembiapoukapykuéra imba'erãramo, pe jerovia Ñanderuete rehe ndaha'emo'ãi mba'eve, ha Ñanderuete promésa reiete avei. Moisés rembiapoukapy hi'a pochy rendy ha jehavira. Oĩháme Moisés rembiapoukapy, upépe ndaipóri angaipa térã jejavy. Ndoikuaáigui Moisés rembiapoukapykuéra. Upévare pe promésa Ñanderuete ome'ẽma va'ekue Abrahánpe oñemoañete hag̃ua umi Ñanderuete rehe ojeroviáva rekove rupínte. Ñanderuete ome'ẽ ipromésa peteĩ ijopóiramo ndaha'éi kuimba'e rembiapo porã rupi. Ha péicha ko promésa kóva opyta opaite Abrahán ñemoñarenguérape g̃uarã umi Judaygua oñekytĩ'o va'ekuépe ojeroviágui hikuái ha avei umi tetã ambuegua oñekytĩ'o'ỹvape ojeroviágui avei Ñanderuete rehe. Ñanderuete kuatiañe'ẽme he'i, Ñanderuete he'i Abrahánpe, Che romoĩma heta tetãrúramo che renondépe nde rejerovia haguére che promésa rehe, ha reikuaágui che amoingove jevyha umi omanóma va'ekuépe ha amoingove va'erã avei umi ndoikóivape gueteri. Génesis diecisiete cinco. Abrahán ojerovia ha oha'arõ hína ndaipóriramo jepe mba'eve oha'arõ hag̃ua, Ha'e ojerovia hatã oiko hag̃ua ichugui heta tetãru ramo oje'e haguéicha, Ne ñemoñarenguérape ambohetáta umi jasytata ára rehe oĩháicha. Génesis quince cinco. Ha'éna ikangýi ijeroviápe oikuaáramo jepe hete oikóma omano ramoguáicha, oguerekógui haimete cien áño ha ndojepy'apýiri hembireko Sara ryepy ijypymaha rehe. Ha'e nda'ipy'amokõire Ñanderuete promésa rehe, imbareteve uvei ijeroviápe, ha omomba'eguasu Ñanderuetépe. Ha ogueroviaite ningo Ñanderuete ipu'akataha ojapopa peve, Ha'e opromete hagueichaite ichupe. Upévare Ñanderuete ohechakuaa avei ichupe heko potĩvaramo. Ha ndaheseha pe añói ojehai Ñanderuete kuatiañe'ẽme, Abrahán ojerovia haguére oiko heko potĩvaramo, ojehaínte avei ñanderehehápe, Ñande jajerovia hag̃ua avei Ñanderuete rehe ha jajerovia hag̃ua avei ha'e omoingove jevy va'ekue Ñandejára Jesúspe omanóma va'ekue apytégui ha Ñanderuete ome'ẽ Jesucrístope ojejuka hag̃ua ñande angaipakuéra rehehápe ha iñemano rupi ha'e ñandejogua angaipa ha Satana poguýgui ñasẽ ha jaiko hag̃ua ha'e rupi hekopotĩva ramo. Romayguakuérape capítulo 5 Pe hekopotíva hi'a heta jerovia'a. Ko'ág̃a ñande jajeguereko hekopotĩvaramo jajeroviágui Jesucristo rehe ha ñande py'aguapýma Ñanderuete ndive Ñandejára Jesucristo rupi. Jesucristo rupi ñande jahupytýma Ñanderuete jeporiahuvereko jopói jajeroviágui hese ha ñaime hatã ipype ha javy'a jahupytyha avei Ñanderuete reko jajeipa. Ha nda upéva añói, javy'a katu jahasa asy ramo jepe, jaikuaa porãgui pe jehasa asy, hi'a paciencia, ha pe paciencia ñanemokyre'ỹ jagueropu'akapa hag̃ua, ha jagueropu'aka rire pe jepy'ara'ã, okakuaave ohóvo ñane esperanza. Ha pe esperanza Ñanderuete rehe nombotavymo'ãi avavépe, Ñanderuete mborayhu omyenyhẽgui ñande py'apy imborayhúgui ha opaite ko'ã mba'e oñeme'ẽ ñandéve Espíritu Santo rupi. Jesucristo ningo omanóma ñane angaipavóra rehehápe hi'a raitépe, Ñanderuete oiporavo haguéicha, añetehápe hasy peteĩ omano hag̃ua hapicha heko potĩva rehehápe, opáichavo ojehúne sapy'apy'a peteĩ ome'ẽse hekove hapicha rehehápe oipytyvõ porã haguére ichupe. Ñanderuete katu ohechaukáma imborayhu ñandéve Jesucristo omanóvo ñanderehehápe ñande anga ipavóraramo jepe. Ha ko'ág̃a jajeguerekóma hekopotĩvaramo Jesucristo ruguy rupi, Jesucristo ñandesalva Ñanderuete jehavirágui péva he'ise ñembojovakeha áragui huísio árape. Ñande ñañemoĩ va'ekuéramo jepe Ñanderuete rehe, Jesucristo ñanemoĩporãma iñemano rupi Itúva ndive. Ha Ñanderuete omoingove jevy haguére Jesucrístope omanóma va'ekue apytégui, ha'e ñanemoingove jevýta avei omanóma va'ekue apytégui. Ha'e ñanemopotĩ va'ekue jaikove hag̃ua tapia Jesucristo ha Ñanderuete ndive yvágape. Ndaupéva añói, jaroviaite avei Ñanderuete rehe Ñandejára Jesucristo rupi. Jesucristo rupínte jaiko porã jevýmagui avei ñande Apohare Ñanderuete ndive. Adán ha Jesucristo mokõi tape. Peteĩ kuimba'e Adán rupi oike pe angaipa opavave rekovépe, ha pe angaipa rupi opavavete omano va'erã avei, opavavete oñembohekovai haguére avei. Pe angaipa oikóma ko yvy ári, Ñanderuete ome'ẽ mboyve Moiséspe hembiapoukapykuéra, ndojehechakuaái katu pe angaipa og̃uahẽ meve Moisés rembiapoukapykuéra, Opáichavo Adán guive, Moisés peve, peñemano ipu'aka va'ekue umi oñemboheko vai va'ekue rehe. Noñemoangaipa vaiete ramo jepe hikuái, Adán oñemoangaipa vaiete haguéicha, Adán ningo ojogua pe oútava pe tenonderãme. Ñanderuete jeporiahuvereko me'ẽmby ningo Jesucristo kuave'ẽmby ha kóva ndojoguaiete katu Adán ñe'ẽrendu'ỹme. Adán ñe'ẽrendu'ỹ ogueru opavave pe ñemano. Jesucristo kuave'ẽmby katu ogueru pe tekove añeteguáva hetápe g̃uarã. Jesucristo ningo Ñanderuete jopói guasu opavavévape g̃uarã. Pe angaipa ou jepe peteĩ kuimba'e rupi, nda upéichai Ñanderuete jeporiahuvereko me'ẽmby reheve. Ñanderuete jehavira oúma va'ekue ñandéve peteĩ angaipa rupi ha ogueru pe ñemano, Jesucristo kuave'ẽmby katu ñanembohekovepotĩ ñane angaipágui. Upéicha peteĩ kuimba'e Adán rembiapo vaikue rupi opavave opyta pe ñemano pu'aka poguýpe, pe ambue kuimba'e Jesucristo rupi katu opavave ohupytýva guive Ñanderuete jopói ha oñembohekopotĩva opyta pe tekove añetegua pu'aka poguýpe ha oisãmbyhýta Jesucristo ndive ko yvy tuichakue. Peteĩ kuimba'e Adán angaipa rupi opavave ho'a ñemano pu'aka poguýpe, Ambue kuimba'e Jesucristo rupi oñembohekopotĩ ha iñe'ẽrendúva rupi opavave ohupytykuaa pe salvación, péva ningo pe tekove tapiaguarãva. Peteĩ kuimba'e iñe'ẽrendu'ỹ va'ekue rupi opavave oñemboheko vaíma, ha ambue kuimba'e iñe'ẽrendu va'ekue rupi heta oñembohekopotĩ jevy va'erã. Moisés rembiapoukapykuéra oñeme'ẽnte ohechauka hag̃ua pe angaipa pu'aka vai ombyaíva opavave rekove, oñembohetavégui ohóvo, ha pe angaipa oñembohetágui Ñanderuete oñohẽ imborayhu ha ijeporiahuvereko ombopoguy hag̃ua pe angaipa pu'aka vai. Ha pe angaipa ombopoguy haguéicha tetãyguakuéra rekove oguerúvo ichupekuéra pe ñemano, upéicha ko'ág̃a Ñanderuete mborayhu ombopoguy pe ñemano pu'aka ombohekopotĩ hag̃ua ha ome'ẽ ñandéve jeikove tapia g̃uarãva Ñandejára Jesucristo rupi. Romayguakuérape capítulo seis. Jesucristo ñemano rupi ha'e ñandepe'a Satanás poguýgui ha angaipa pu'akágui jaiko hag̃ua hendive Ñanderuete reko jajaipápe. Upéicharamo mba'épa ja'éta? Ñañembohekovaivétapa jahávo okakuaave hag̃ua avei Ñanderuete mborayhu ha ijeporiahuvereko? Mba'evetéicharõ, ñande ñamanóma va'ekue angaipápe g̃uarã, mba'éicha piko jaikoveñaína gueteri ipype? Térã piko ndapeikuaái opa ñande jajevautisa va'ekue Jesucristo rérape jajevautisa hague avei iñemanóme? Ñande ñañeñotỹma va'ekue Cristo ndive pe bautismo rupi iñemanóme ha Ñanderuete pu'aka omoingove jevy haguéicha Jesucristo omanóma va'ekue apytégui, upeichaite Ha'e oipota ñande jaikoveñaína. Tapia g̃uarã Espíritu Santo pu'aka poguýpe, ñande ñañembopy'a peteĩ haguére Jesucristo ndive iñemanóme, ñañemopeteĩ va'erã katuete avei iñemoingove jevýpe. Jaikuaa porã ningo ñande reko tuja oñemosãingo hague kurusúre Jesucristo ndive, oñehundi hag̃ua ñande rete angaipa rehegua, anive hag̃ua ñande jaiko angaipa rembiguái ramo. Umi omanómava oñemosãsóma angaipa pu'akágui. Ñamanómaramo Jesucristo ndive, Jajerovia avei jaikove jevy va'erãha hendive. Jaikuaa porã ningo Jesucristo oñemoingove hague omanóma va'ekue apytégui nomanovéi va'erãha araka'eve, pe ñemano ndaipu'akavéigui hese. Jesucristo omanóvo ombopoguipaitéma angaipa pu'aka ha hekove ko'ag̃agua ha'e oikove Ñanderuetépe g̃uarã. Upéicha avei peẽ pehechakuaa pemanóma hague angaipápe g̃uarã ha peikove peĩna hag̃ua Ñanderuetépe g̃uarã Jesucristo-pype. Upévare anive peheja pe angaipa oisãmbyhy ojokuái omanda pende rete omano va'erãme, ha péva ojehúta pene ñe'ẽrendu jevy ramo pende rete rembipota vaípe, anítei peipuruka pende rete reheguáva angaipápe teko vai rembiporurã ramo. Upéva rangue peñeme'ẽmba Ñanderuete pópe Ha'e oiporu hag̃ua pende rete reheguáva tembiapo porãme, teko porã rembiporu ramo. Peikuaágui pesẽma hague pe ñemano pu'akakuégui peiko hag̃ua tekove pyahu pu'aka poguýpe. Upéichamante ndapeikovéimai va'erã angaipa rembiguái ramo, peẽ ndapeikovéiguima Moisés rembiapoukapy poguýpe, Ñanderuete mborayhu ha ijeporiahuvereko poguýpema peiko peína. Jaiko mborayhu rembiguái ramo ha anive angaipa rembiguái ramo. Aipórõ aporandu jevýta, Ñañemboheko vai jevýnepa nañaimevéirõ Moisés rembiapoukapykuéra poguýpe? Ñanderuete mborayhu ha ijeporiahuvereko poguýperõ uvei. Mba'evéicharõ, ndapeikuaái piko, peñeme'ẽramo peteĩ járape peiko va'erã hembiguáiramo, peẽ peneñe'ẽrendu va'erã ichupe, upéicharamo avei peẽ peneñe'ẽrendúramo angaipápe pende járaramo, peẽ peiko hembiguáiramo, ko ñe'ẽrendu kóva ogueru va'erã pene ñemanorã, ha peẽ peneñe'ẽrendúramo peína Ñanderuetépe, ha'e penembohekopotĩ va'erã. Ág̃a jagradese Ñanderuetépe ág̃aipa rembiguái rire jepe peẽ, ko'ág̃a peneñe'ẽrendu peĩna pende py'aite guive peñeme'ẽmbávo pe tekombo'e pyahu poguýpe oñehekombo'éva pende rekove. Peñemosãsóma ág̃aipa pu'aka poguýgui oikova'erã pendehegui tekopotĩ rembiguái, añe'ẽ ningo ko yvy'arigua oñe'ẽháicha pende ro'o ikangýgui gueteri. Ha peme'ẽ haguéicha yma pende rete teko ky'a ha tie'ỹ rembiguái ramo, peiko hag̃ua mba'e vai apoha ramo, ko'ág̃a peme'ẽ pende rete teko potĩ rembiguái ramo, peñemo'ambue hag̃ua pehóvo pe teko porã gotyo. Peẽ peiko ramo gore angaipa rembiguái ramo, mombyry peiko teko potĩgui. Mba'eichagua ápiko, fruto, ojehecha ra'e pende rekovekuépe. Ojehecha heta mba'e vai ha mba'e ky'a pende rekovekuépe ha ko'ág̃a peve petĩ gueteri umívare. Umi mba'e umía pene muña pene ñemanorãme, ko'ág̃a katu pene sãsóma angaipa pu'aka poguýgui peikógui Ñanderuete rembiguái ramo, ojehecha ambue'a pende rekovépe, pe ñemboheko porã pehóvo ha hi'ári pehupytýta pe jeikove tapia g̃uarãva, pe angaipa repy ningo peñemano. Ñanderuete me'ẽmby rei katu pe tekove tapia g̃uarãva Ñandejára Jesucristo pype. Romag̃uakuérape capítulo siete. Pemenda reko. Peẽ che hermanokuéra, peikuaáva Moisés rembiapoukapykuéra, napenemandu'ái piko, Ñande japytaha Moisés rembiapoukapy poguýpe, jaikove pukukue ajánte. Pe kuñakarai omendáva oĩ iména poguýpe, Moisés rembiapoukapy rupi oñeñapytĩgui iména rehe ha'e oikove aja pukukue. Upéicha rupi ha'e oikóramo ambue kuimba'e ndive iména oikove aja, oñehenói ichupe imendare mbyaiháre. Iména omanóramo katu ojeráma Moisés rembiapoukapýgui, upéramo noñehenói ichupe mendare mbyaiha. Upéicha avei, che hermanokuéra, peẽ ningo pemanóma Moisés rembipoukapýpe g̃uarã, pejoaju hag̃ua Jesucristo rete rehe, ko'ág̃a ningo peẽ Jesucristo mba'e, oikove jevy va'ekue omanóma va'ekue apytégui, ñande'a fruto hag̃ua Ñanderuetépe g̃uarã. Jaiko aja ñande rete ro'o rembipota vaípe, Moisés rembiapoukapykuéra omombáy ñande rete ro'o rembipota vai, jajapo hag̃ua heta mba'e vai, Hi'a hag̃ua ñemanóme g̃uarã. Ko'ág̃a katu jajeráma Moisés rembiapoukapykuéragui, ñandeguerekóma va'ekue ipoguýpe, jaiko hag̃ua kyre'ỹme espíritu sánto rembiguáiramo ha nahanirivéima itembiapoukapy tujakuéra poguýpe. Pe angaipa che pype oĩva. Mba'e piko ja'éta aipórõ? Moisés rembiapoukapy piko mba'e vai? Mba'evéicha ramo. Ndaipóri rire Moisés rembiapoukapykuéra, che ndaikuaái va'erãmo'ã pe angaipa ni che ro'o rembipota vai. Moisés rembiapokapu rupínte, aikuaa pe angaipa pu'aka ha che ro'o rembipota vai, he'ígui, Aníntei reipotapota nde rete ro'o py'apy rembipota vai. Éxodo veinte diesisiete. Pe angaipa ojuhu Moisés rembiapokapu rupi, pe tape omongakuaa hag̃ua opaichagua tembiapo vai che py'apýpe. Moisés rembiapoukapy'ỹre pe angaipa ndojekuaái. Ymave che aiko Moisés rembiapoukapy'ỹre, oúvo Moisés rembiapoukapy katu oikove pe angaipa, ha che rendápe ou pe ñemano, ha Moisés rembiapoukapy chegueraha rangue tekove rapépe, che reraha ñemano rapépe, pe angaipa oiporu Moisés rembiapoukapykuéra chembotavy ha chejuka hag̃ua, Moisés rembiapoukapykuéra añetehápe iporã, Ombohekopotĩse ha omboheko porãse voi. Upémaramo pe mba'e porãva, Moisés rembiapokapykuéra, chegueraháne piko ñemanóme? Mba'evéicharamo, pe angaipa uvei chegueraha ñemanóme, ha pe angaipa ojehechakuaa mba'e ivaietereiha Moisés rembiapokapykuéra rupivénte. Jaikuaa voi ningo Moisés rembiapokapykuéra ouha Ñanderuete espíritugui, chero'o katu ikangy, ha oñevendéma angaipa pu'aka poguýpe. Che ningo ndaikuaái pe ojehúva chéve, pe ajaposéva katu ndajapói, ha pe ajapose'ỹva katu ajapo, ha che ajapóramo pe ajapose'ỹva ahechakuaa Moisés rembyapukapukuéra iporãha, upéicharamo ndachéi ajapóva péva, pe angaipa chepype oikóvante uvei. Che aikuaa porã voi chepype kóva he'ise che ro'ópe, py'apýpe, ndaipóri mba'eve iporãva, ajaposéramo jepe pe iporãva ndikatúi ajapo. Ndajapói ningo pe iporãva che ajaposéva, pe mba'e vai che ajapose'ỹva uvei ajapo. Ha ajapóramo pe ajapose'ỹva, ndachéi pe ajapóva, pe angaipa che pype oikóvante. Che ajuhu che pype ko mba'e kóva, ajapose jave pe iporãva, pe mba'e vai katu chemuñamuña va'erã mba'e vai gotyo, che Espíritu arohory umi tembiapoukapykuérape Ñanderuete ome'ẽma va'ekue Moiséspe, Ahecha katu oĩha ambue tembiapoukapy, léi, che rete reheguápe oñemoĩva Moisés rembiapoukapy rehe ha che akãme oĩvape, ha ko tembiapoukapy kóva cheguereko ipoguýpe ajapo hag̃ua mba'e vai che rete reheguakuéra rupi. Angaiche, mávapa chepe'áta ko tetéte ongue guiguávagui? Ame'ẽ che agradecimiento Ñanderuetépe Ñandejára Jesucristo rupi. Upémaramo che akã pu'aka rupi, pensamiento rupi, aservi umi tembiapoukapykuéra Ñanderuete ome'ẽ va'ekue Moiséspe, che rete rehegua katu oservi pe tembiapoukapy angaipa reheguápe. Romayguakuérape capítulo ocho. Espíritu reko. Upévare umi oñemopeteĩva Jesucristo ndive noñekondenavéima. Pe tembiapoukapy Espíritu rehegua oporomoingovéva omosãsóma opaite ojeroviávape guive Jesucristo rehe pe tembiapoukapy angaipa ha ñemano rehegua poguýgui. Ha umi mba'e Moisés rembiapoukapykuéra ikatu'ỹva ojapo, Ñande kuimba'e ha kuña reko ikangýgui, péva Ñanderuete ojapo va'ekue Ita'ýra Jesucristo rupi, omboúvo ichupe kuimba'e ro'o rõguáicha ko yvy apére. Ha upéicha Ñanderuete ikatu okondena pe angaipa Jesucristo ro'ópe, ndo'áiramo ha'e jepe angaipápe. Oikopa hag̃ua hekópe ñande pype umi mba'e Moisés rembiapoukapykuéra ojeruréva, ñande ndajeikovéi va'erã ñande ro'o py'apy rembipota vai poguýpe, pe espíritu reko poguýpe uvei. Umi ha'enteséva ha oikóva ipy'apy rembipota vai poguýpe oheka ohupyty hag̃ua umi mba'e ombovy'áva ipy'apy rembipota vai. Umi oikóva espíritu poguýpe katu oheka orohory hag̃ua ijapoharépe Ñanderuetépe, ñande py'apy rembipota vai ogueru pe ñemano. Umi oikóva katu espíritu poguýpe oikovéta tapia g̃uarã py'aguapy añeteguápe g̃uarã. Ñande py'apy rembipota vai, tapia oñemoĩ Ñanderuete rehe. Ñande py'apy rembipota noñemomirĩri Ñanderuete renondépe, ha ndikatúi voi ningo, oikoségui ijeheguínte. Ha umi oikóva ipy'apy rembipota vai ipoguýpe ndikatúi ombovy'a Ñanderuetépe. Peẽ katu ndapeikói pende py'apy rembipota vai ipoguýpe, peiko peína Ñanderuete espíritu poguýpe, Ha'e oikógui pende pype. Ha opavave oguereko'ỹva Jesucristo espíritu ndaha'éi imba'e, ita'ýra ni itajýra. Jesucristo oikóramo pende pype, pende rete omanóma pe angaipa rehehápe, pende espíritu katu oikove Jesucristo penemboheko potĩ rupive. Ñanderuete espíritu omoingove jevýgui Jesucristo-pe omanóma va'ekue apytégui, katuete ha'e omoingovéta avei pende rete te'õngueguigua ijespíritu rupi, ha'e oikovégui avei pende pype. Upévare che hermanokuéra, natekotevẽvéi jaiko ñaína ñande py'apy rembipota vai ipoguýpe, upe oikovéva ipy'apy rembipota vai ipoguýpe katuete omano va'erã. Peẽ pejukáramo pende py'apy ha pende rete rembiapo vai, Espíritu Santo pu'aka rupi katuete peikove va'erã. Opa umi ohejáva pe Espíritu Santo oisãmbyhy ichupekuéra, Umía Ñanderuete ra'y ha rajykuéra, noñeme'ẽigui peẽme peteĩ espíritu penemongyhyjéva peiko hag̃ua hembiguái ramo, oñeme'ẽ katu peẽme peteĩ espíritu peiko hag̃ua Ñanderuete ra'y ha rajy ramo, pejekuaa hag̃ua, Nde ningo che Ruete. Pe Espíritu Santo oikuaauka ñande espíritu-pe ñande ha'e Ñanderuete ra'y ha rajyha, ha ñande ramo Ñanderuete ra'y ha rajykuéra, Ñanderuete ome'ẽta ko yvy kóva ñandéve g̃uarã ñanemba'erã ramo, Jesucristo poguýpe katu. Ñande jahasa asýramo Jesucristo rehehápe upe rire jeikóta avei hendive Ñanderuete reko jajeipápe. Chéverõ g̃uarã umi jehasa asy ko'ág̃agua jahasáva ñaína ndaha'éi mba'eve, ñambojojáramo pe teko jajeipa rehe ojehechauka va'erãva ñande rekoverãme, opaite Ñanderuete rembiapokue oha'arõ asy hína Ñanderuete ra'y ha rajykuéra reko jajeipa ojehechauka hag̃ua ára. Opaite Ñanderuete rembiapo tujakue ohasa va'erã, ha'e ombopyahúta opaite mba'e ha'e ojapóma va'ekue guive. Apocalipsis capítulo veinti uno versículo uno, Hembiapo tujakue katu ojeity oñehundi hag̃uáme, ndaha'éi ha'e oipotágui, Ñanderuete omboyke haguére. Génesis capítulo tres versículos catorce al diecinueve, segunda de Pedro capítulo tres versículos diez al trece, oĩ katu pe esperánsa oñembopyahupataha. Ñanderuete rembiapo tujakue isãso va'erã avei pe tembiguaireko ha ñembyaipoguýgui ohupyty hag̃ua Ñanderuete ra'y ha rajykuéra ndive isãso, liverta ha Ñanderuete reko jajeipa. Ñande ningo jaikuaa opaite Ñanderuete rembiapokue ipyahẽ hína oñondivepa ha ohasa asy peteĩ kuña imembýtavaicha. Ndaha'ekuéra añói ñande voi avei, jarekóva pe Espíritu Santo peteĩ ime'ẽmby tenondeguávaramo, ñande voi ñanepyahẽñaína ñaha'arõgui ñande Ruete Ra'y ha Rajirekorã ha ñande rete ojesalva ha oñemoambue hag̃ua. Ko esperánsa kóva rupi Jesucristo ñandesalva va'ekue, pe esperánsa ojehecháva ningo ndaha'éi esperánsa. Máva piko oha'arõve gueteri ohupyty rire umi mba'e ha'e oipotáva? Ha ñaha'arõñaínaramo umi mba'e jahecha'ỹva He'ise ñaha'arõ ñaína paciencia reheve. Pe Espíritu Santo oñembo'e ñandepype ha ñanderehe. Pe Espíritu Santo ñanemokyre'ỹ ha ñanepytyvõ ñambo'yke hag̃ua ñande py'apy kangy ha ñanepytyvõ ñañembo'e hag̃ua hekoitépe Ñanderuetépe ha'e oipotaháicha ha ovale hag̃uáicha ichupe g̃uarã. Ñanderuete ohechakuaa ñande py'apy ryepýpe jepe ha oikuaa porã avei mba'épa pe Espíritu Santo ohupytyséva ñandepype. Pe Espíritu Sántonte oikuaa porã avei mba'épa ombovy'a Ñanderuetépe. Ndaipóri ipu'akáva ñanderehe. Jaikuaa porã ningo opaite mba'e ojehúva guive Ñanderuete ra'y ha rajykuéra rekovépe, oipytyvõ porãtaha ichupekuéra oñemboheko porãmive hag̃ua ohóvo umi ha'e ohenóimavape yma guare guive ita'ýra ha itajýra ramo. Ñanderuete oipota umi ha'e oikuaámava ojogua va'erã Ita'ýra Jesucristo ra'angápe, reko porãme, Jesucristo ningo oiko ermáno peteĩháramo iñermanokuéra apytépe. Umi ha'e oiporavo va'ekuépe, ha'e ohenóima va'ekue avei ha ombohekopotĩ va'ekue avei, ha umi ha'e ombohekopotĩ va'ekuépe, ha'e ombohekomimbi va'ekue avei. Mba'épa ja'éta upéicharamo ko'ã mba'e ko'ãva rehe? Ñanderuete oĩramo ñanendive, máva piko ikatu oñemoĩ ñanderehe? Ñanderuete nahakate'ỹ va'ekue Ita'ýra tee rehe jepe, ome'ẽvo ichupe ñanderehehápe, mba'éicha piko nome'ẽmo'ãi avei hendive opaite ambue mba'e ñaikotevẽitéva? Máva piko ikatu omoĩ vai umi Ñanderuete voi oiporavo va'ekuépe, ha'e voi omboheko potĩma va'ekuégui ichupekuéra? Máva piko ikatu okondena ichupekuéra? Jesucristo piko Ha'e voi ningo omanóma va'ekue hendaguepekuéra ha oikove jevy avei, ha oguapy hína avei Ñanderuete akatúape ha ojerure hína avei ñanderehe. Mávapa térã mba'épa upéicharamo ñandepe'áne Jesucristo mborayhúgui? Jehasa asy piko? Térãpa kyhyje? Térãpa persecución? Térãpa ñembyahýi? Térãpa opívo? Térãpa peligro? Térãpa jejuka? Ojehaiháicha Ñanderuete kuatiañe'ẽme, nderehehápe katu orejuka hikuái opa árape, rojeguereko ningo umi ovecháicha ojegueraháva ojejuka hag̃uáme. Salmo capítulo cuarenta y cuatro versículo veintidós. Opa ko'ã mba'e vai ñande jagueropu'akapa Jesucristo rupi ñanderayhúgui. Che katu aikuaa porã mba'evete ndaikatuiha ñande pe'a Jesucristo mborayhúgui, ni ñemano térã tekove, ni ángel kuéra térã demonio kuéra, añanguéra, ni yvy arigua térã ou va'erãva rehegua, ni Satanás rembijokuái, ni yvategua térã yvyguy pegua, ni ambue pu'aka ndaikatúi ñande pe'a Ñanderuete mborayhúgui ojehechaukámava Ñandejára Jesucristo rupi. Romayguakuérape capítulo nueve. Ñanderuete oiporavo Israel retãme. Jesucristo rérape ha'e pe añetegua ndasejapúi, ha che py'apy ñe'ẽ oĩva Espíritu Santo poguýpe omoañete che ha'étava. Che añembyasyeterei ha che ajepy'apyeterei hasyete peve che py'apy, ñe'ã. Hi'ãnte chéve chete aha maldición poguýpe ha ajei Jesucristo-gui, upéva iporãtaramo Che ryvykuéra Israelguakuéra rehehápe. Ñanderuete voi ningo oiporavo va'ekue ichupekuéra heta tee ramo ita'yrakuéraicha, ohechaukáma ichupekuéra hekojajeipa, ome'ẽ ichupekuéra heta promésa ha ikuatiañe'ẽ, ome'ẽ ichupekuéra Moisés rupi rembiapokapykuéra ha ohechauka ichupekuéra mba'éichapa ikúltope omomba'eguasu hag̃ua ijapoharépe, Ome'ẽ avei ichupekuéra heta profesía, Abrahán, Isaac ha Jacobo ningo ijypykuéra voi, ha Jesucristo onaséma ho'ópe ko'ã tetãyguakuéra apytépe, upévare toñembotuicha ha toñemomba'eguasu Ñanderuetépe ára aty guasukuéra rupi. Amén. Ta upéicha. Ñande ndaikatúi ja'e Ñanderuete ñe'ẽ ndoikoi hague. Nda'opavavéi Israel ñemoñare, Israelgua añeteguáva, ha nda'opavavéi Abrahán ñemoñare, ni Abrahán ra'y añeteguáva. Ñanderuete ningo he'i Abrahán ha Sárape, Isaac mante pe ta'ýra tee, che aiporavóma va'ekuépe. Génesis 21, 12. Ambue Abrahán ra'y Ñanderuete ndohechakuaái Abrahán ra'y teéva ramo, onaségui Abrahán ha Sara rembipota rupínte. Pe promésa Ñanderuete ome'ẽma va'ekue Ikuatiañe'ẽme he'i voi, Ko'ã arakuéra rupi aju jevýta ha Sara imembýta peteĩ mitãkuimba'e. Génesis dieciocho diez ha dieciocho catorce. Ha upéicha ojehu avei Rebeca ndive, ha'e hyeguasu ñande ru Isaácgui, ha Rebeca imemby mboyve imembykõi, Ha umi mitã ojapo mboyve mba'e porã ni mba'e vai Ñanderuete he'i Rebeca-pe, Génesis 25, 23, Pe tenondevegua oikóta pe imitãvéva rembiguái ramo. Ñanderuete ndoiporavói Jacóbope hembiapo porã haguére, oiporavo katu ichupe, ha'e upéicha oipotágui, Génesis 25, 23. Ha Ñanderuete kuatiañe'ẽme he'i avei, Jacóbope ohayhu, Esaúpe katu omboyke, ndohayhúigui ichupe, Malaquías 1, 2 y 3. Ñanderuete oporoporavo ha'e oipotaháicha. Mba'épa ja'éta pévare, ndahekojoiái nda'ihústoi piko ñande Apohare? Mba'evéicharõ, Ñanderuete he'i voi Moiséspe, Che aiporiahuverekóta che aiporiahuverekosévape ha chepy'aporãta chepy'aporãséva ndive, Éxodo 33, 19. Upéicharamo nda'ejái upe oipotávape jepe ni oñeha'ãmbávape, ijánte Ñanderuete oiporyahuverekóvape, Ñanderuete he'iva'ekue faraón rehe ikuatiañe'ẽme, Che romoĩva'ekue Egípto retã ruvicháramo, ahechauka hag̃ua nde rekovépe che pu'aka ha oñemoherakuã hag̃ua che réra opaite tetãnguérape. Éxodo nueve, dieciséis. Upéicha ningo Ñanderuete oporiahuverekosévape ha'e oporiahuvereko, ha ombopy'a hatãsévape ha'e omohatãta. Nde erekuaa chéve mba'érehepa upéicharamo Ñanderuete ipochy gueteri, avave ningo ndaikatúiramo oñemoĩ hembipota rehe. Ha nde kuimba'e, máva piko nde, rembojovake hag̃ua Ñanderuete rembiapokue. He'i piko upe mba'e apopyre ijapoharépe, Ma'erãpa che apo peichaite? Pe ñai'ũre, tujúre omba'apóva ikatu ojapo iñai'ũgui pe ha'e ojaposéva, ojapokuaa peteĩ ñai'ũ pehẽnguégui peteĩ kambuchi ojeguapáva ha ambue kambuchígui katu oimeháichagua rei. Upéicha ojehu avei Ñanderuete ndive Ha'e oñoheséramo jepe imba'yru pochy rehegua ha ohechaukaséramo jepe ipu'aka. Ha'e katu ojejoko gueteri heta paciencia reheve. Oñembosako'ipáramo jepe imba'yru pochy reheguáva ohundi hag̃ua iñe'ẽrandu'ỹvape, Ha'e ojejoko gueteri ohechauka hag̃ua avei imba'yru poriahuvereko reheguáva ituichaveha imba'yru pochy reheguávagui. Ha oñembosako'íma avei ohechauka hag̃ua heko jajeipa, ñande voi ningo ko'ã mba'yru poryahuvereko reheguáva, Ñanderuete voi ningo ohenóima va'ekue Israélpe ambue tetãnguéra apytégui ko tembiapo kóvape g̃uarã. Upéicha Ñanderuete ohayukáma avei ikuatiañe'ẽme, Che ahenóita che retã'ỹvape che retãháramo, ha che ahayhu'ỹ va'ekuépe ko'ág̃a che ahayhuaína. Oseas dos veintitres. Ha ambue tendápe oje'e ichupekuéra, Peẽ ningo ndaha'éi che retã, upe ikatu ohenói ichupekuéra Ñanderuete ra'ykuéra ramo. Oseas 2, 1. Isaías ningo sapukaihápe he'i Israel retã rehe, Nde Israel, ne retãyguakuéra heta ramo jepe, ku y guasu rembe'y yvyku'íicha hembyremínte ojesalváta. Ñanderuete katuete ojapopa pya'éta opaite mba'e he'i va'ekue guive heta rehe ko yvy ape ári. ha Isaías yma he'i haguéicha ha yvága atykuéra Jára nañanemohembýi rire mbovymi jepe jajoguaite va'erã mo'ã Sodoma ha Gomórrape. Ñanderuete omboyke Israel retãme ojei haguére Ñanderuete rapégui. Aipóramo mba'épa ja'éta, umi tetã ndohekái va'ekue Ñanderuetépe ojuhu pe tekopotĩ, hustísia, ohupytýma pe tekopotĩ ojerovia haguére, Israel katu ohupytyse pe tekopotĩ, Hembiapo porã rupi, upévare oñeha'ãmba ojapo Moisés rembiapokapykuéra ndohupytýi katu pe tekopotĩ Ñanderuete renondépe. Ha mba'e rehepa ndohupytýi ra'e? Ndohupytýi hikuái ndojeroviái haguére, ohupytyse pe tekopotĩ ha tembiapo porã rupínte ha upévare oñepysãnga hikuái pe ita ñepysãnga rehe. Ñanderuete kuatiañe'ẽme he'i voi, Peikuaa porãke, Che amboguapýma Sión peteĩ ita ári, Ogarapo ramo, peteĩ ita ojeporavopyréva, hepýva peteĩ ogarapo oku'e'ỹva rehegua, ha upe ojeroviáva hese, Jesucristo rehe, noñehundimo'ãi. Romayguakuérape capítulo diez. Che hermanokuéra, Che py'aite guive aipota ha ajerure asy Ñanderuetépe che retãgua Israelguakuéra rehe ojesalva hag̃ua. Che aikuaa porã ha'ekuéra hakate'ỹha Ñanderuete rehe, ndoikuaa porã ikatu ichupe ni ndojeroviái hekópe hese. Ha'ekuéra ndoikuaái pe ñembohekopotĩ ouha Ñanderuetégui, ha'ekuéra katu oñeha'ãmba oñembohekopotĩ hag̃ua Ñanderuete resa renondépe ipu'akatee rupi. Ha pe oporomopotĩkuaáva ha Ñanderuetégui oúva, Israel ndoipotái. Moisés rembiapoukapykuéra oĩ ñandegueraha hag̃ua Jesucristo rendápe, Moisés rembiapoukapykuéra oñeme'ẽnte Jesucristo ou peve, ko yvy apére opavave ojerovia hag̃ua Jesucristo rehe. Moisés he'íma umi tembiapoukapykuérape upe ojapóva hekoitépe opaite tembiapoukapykuéra oñembohekopotĩma ha oikove tapia g̃uarã, Levíticos capítulo dieciocho versículo cinco. Pe ñembohekopotĩ oúva jerovia rupi katu he'i péicha, Ani ere nde py'apýpe, Máva piko ojupikuaáta Ñanderuete rekohápe? Kóva ningo he'ise omboguejytaha Jesucristo-pe, Deuteronomio capítulo 30 versículos 12 y 13. Térã mávapa oguejýta yvy huguã'ỹme, kóva ningo he'ise ogueru jevy hag̃ua Jesucristo omanóma va'ekue apytégui. Pe ñemboheko potĩ oúva jerovia rupi katu he'i, Hi'ag̃ui ningo oĩ pe ñe'ẽ nde jurúpe ha nde py'apýpe. Ha ko ñe'ẽ kóva ningo Jesucristo voi. Nde remoherakuãramo nde juru rupi Jesucristo ndejaraha, ha nde rejeroviáramo nde py'aite guive Jesucristo rehe ha Ñanderuete omoingove jevy hague ichupe omanóma va'ekue apytégui, upéicharamo rejesalváta. Ñande jajeroviáramo ñande py'aite guive Ñanderuete rehe, ha'e ñanemboheko potĩ, ha ñande juru rupi ñamoherakuãramo Jesucristo-pe, ha'e ñandesalváta. Ñanderuete kuatiañe'ẽ he'i voi, Upe ojeroviáva hese noñehundimo'ãi. Isaías capítulo veintiocho versículo dieciséis. Judayguakuéra ha tetã ambueyguakuéra apytépe noñembojoavýi oĩ peteĩete Jára ipy'aporãva opavavépe g̃uarã, ojeroviáva guive Jesucristo-re. Opavave ojeroviáva guive Jesucristo-re Ijáraramo ojesalváta katuete. Mba'éicha piko ohenóita ichupe ndoikuaáiramo ichupe? ha mba'éicha piko ojeroviáta hese nohendúiramo ha'e oikoha? Ha mba'éicha piko iñe'ẽrendúta avave nomoherakuãiramo ichupekuéra Jesucristo oikoha? Ha mba'éicha piko ikatu oñemoherakuã Jesucristo-pe ichupekuéra noñemondóiramo avave pe hendapekuéra? Ojehaíma Ñanderuete kuatiañe'ẽme iporãite ningo umi py omoherakuãva mba'e iporãva. Isaías capítulo 52 versículo 7. Nda'opavavéi ningo iñe'ẽrendu Jesucristo evangelio-pe, Isaías voi he'íma va'ekue, Máva piko oguerovia ore ñe'ẽ? Isaías capítulo 53 versículo 1. Pe jerovia onase pe Evangeliogui ha pe Evangelio ou Jesucristo-gui, Isaías capítulo 53. Opáichavo aporandu, Israelguakuéra piko nohendúi ra'e? Héẽ, katuete ohendu. Opa yvy apére oñehendu hína pe Evangelio ha pe yvy pahápe jepe oñemoherakuã hína pe Evangelio. Ha aporanduse jevy. Israel piko nahesakã porãi, noentendéi ra'e pe evangelio. Katuete hesakã porã. Moisés voi he'íma va'ekue, Che ambopochýta Israelguakuérape ambue tetã rupi. Ndaha'éiva peteĩ tetã añeteguáva ha amoñeko'õita ichupekuéra ko tetã itarováva rupi. Deuteronomio capítulo treinta y dos versículo veintiuno. Ha Isaías kyhyje'ỹre he'i, Umi che reka'ỹ va'ekue chejuhúma ha ajehechauka umi oporandu'ỹvape che rehe. Isaías capítulo sesenta y cinco versículo uno, Israel rehe katu Isaías he'i, Meme ára che aipyso che pokuéra peteĩ tetã iñe'ẽrendu'ỹvape ha oñemoĩvape che rehe. Isaías capítulo sesenta y cinco versículo dos. Romagua-kuérape capítulo once. Upéicharamo jepe Ñanderuete oiporiahuverekohína gueteri Israélpe. Upévare aporanduse, Ñanderuete piko opoíma heta Israélgui? Mba'evéicharõ. Che ningo avei peteĩ Israelgua, Abrahán ñemoñare Benjamín tríbugui. Ñanderuete ndopoíri heta Israélgui yma guare guive Ha'e voi oiporavo va'ekue ichupekuéra, Térã ndapeikuaái piko Elías ñe'ẽ omoĩvaívo Israel retã Ñanderuete renondépe he'i va'ekue, 'Che Ruete, ha'ekuéra ojuka nde profetakuérape, oity hikuái ne kuave'ẽmby rendakuéra ha oñeha'ãmba hikuái che juka hag̃ua avei'. Primera de Reyes diecinueve, diez al catorce. Mba'épa Ñanderuete ombohovái ichupe, Che añongatúma chéve g̃uarã siete mil kuimba'e noñesũi va'ekue Baal renondépe omomba'eguasu hag̃ua ichupe. Upeichaite ningo avei ko'ág̃a opyta hembyremi Ñanderuete oiporavo va'ekuépe ipy'aporãgui. Péva ningo ojehu Ñanderuete py'aporã rupi, ndaha'éi kuimba'e térã kuña rembiapo porã rupi. Upéicha rire, Ñanderuete py'aporã ndaha'éi va'erãmo'ã py'aporã añeteguáva. Aipórõ mba'e piko? Umi mba'e Israel retã ohupytyse va'ekue ndohupytýi, umi Israelguápe Ñanderuete oiporavo va'ekue katu ijapytégui ohupytýma, ambuekuéra katu oñembopy'a hatãma. Ojehaiháicha, Ñanderuete oñuhẽ Israel retã ári peteĩ espíritu ombohopehýiva ichupekuéra, ha ombotýva hesakuéra ani hag̃ua ohecha hikuái, ha omboty ijapysakuéra ani hag̃ua ohendu hikuái. Ha péva ojehu ko ára kóva peve, Isaías 29, 10. Ha David he'i, Imesakuéra toiko henondepekuéra iñuhãramo, ha ifiestakuéra iñepysangahakuéraramo. Salmo 69, 22, 23. Ta iñypytũ hesakuéra ohechave'ỹ hag̃uáicha, ha ijatúa ta ikarapã tapia g̃uarã. Che ningo ha'e, oñepysanga piko Israelguakuéra ho'aite hag̃ua? Mba'evéicharõ, Israelguakuéra oñepysangágui og̃uahẽ pe salvasiõ tetã ambueyguakuérape g̃uarã. Israel oñembopy'a hakate'ỹ ha oñemokyre'ỹ hag̃ua avei. Israel ñepysãnga ogueru heta mba'e porã opaite ambue tetãnguérape, ha Israel rembiapo vai rupi ambue tetãnguéra oikuaa pe salvasiõ rape. Mba'e piko oiko ne tetã ambueyguakuérape, Israel oñemboheko porã ramo avei? Che ha'ese peẽ tetã ambueyguakuérape, che voígui tetã ambuegua apóstol, kóva he'ise Ñanderuete remimbou ichupekuéra g̃uarã, ha che amomba'e che rembiapo. Che añeha'ã ambopy'akyre'ỹ hag̃ua che Israel retãyguakuérape ojesalva hag̃ua mbovymi jepe ijapytégui, Israel oñemboykégui Ñanderuetégui, ambue tetãnguéra oñembopy'a peteĩ Ñanderuete ndive. Mba'e piko ojehúne opaite tetãnguérape, Israel oñembopy'a peteĩ jevýramo avei Ñanderuete ndive? Katuete omombáta heta tetã ambueyguakuérape ñemanógui tekove añeteguápe g̃uarã. Pepánte nondeguáva oñemboykéma ramo Ñanderuetépe g̃uarã, ko'y teve pe mása oñembopatukáma va'ekue ichugui ojejapo va'ekuégui pe pánte nondeguáva. Jajapo oñemboykéva Ñanderuetépe g̃uarã, katuete hakãnguéra oñemboyke avei Ñanderuetépe g̃uarã. Oñekyti'o ramo mbovymi olívo yvyra rakã ijyvyra mátagui ha nde ramo pe olívo rakã ka'aguýguigua, oñemoĩva hendaguépe, eikuaa porãke, nde reikoveha ko olívo máta rykuere porãitégui. Upévare ani reñembotuicha rei umi ambue hakãnguéra rehe, ha reñembotuicháramo eikuaa porãke nandéi remongaruha pe olíva yvyra rapo. Hapokuéra omongaru uvei opaite yvyra rakãnguéra hykuere porãite rupi, ha ndéve avei, ha sapy'a rembohovaiséramo Ha ere mbovy hakãnguéra oñekytĩ'o va'ekue che añemoinge hag̃ua hendaguépe. Añete ningo, eikuaa porã katu, hakãnguéra oñekytĩ'o va'ekue ndojeroviáigui ha nde rejeroviágui reñemoingéma hendaguépe, upévare ani reñembotuicha. Ekyhyje uvei, Ñanderuete noperdonáiramo oikytĩ'o hag̃ua imáta rakã teévape, cháke, ko mba'e kóva ojehukuaa ne ndéve avei. Ema'ẽ porãke, Ñanderuete ipy'aporã, ha'e katu ohavirakuaa avei. Ñanderuete ohavira umi iñe'ẽrendu'ỹvape, ha nde neñe'ẽrendu porãramo, ha'e ohechaukáta ipy'aporã, repoíramo katu Ñanderuetégui, Ñanderuete nekytĩ'óta avei pe ijyvyramátagui. Ha umi Israelgua oñekytĩ'o va'ekue Ñanderuete yvyrágui, Ñanderuete ombojoaju jevýta ichupekuéra ojerovia jevy guive hese. Ñanderuete pu'aka imbaretete ombojoaju jevy hag̃ua. Nde ñepyrũ guive nde peteĩ olívo ka'aguyguigua ojerovia'ỹva, upéicharamo jepe nembojoajúma ijyvyra olívo máta rehe, ko'yteve ha'e ombojoajukuaa porãve ijyvyra rakã teéva rehe, Israelguakuéra rehe. Israel retã ojesalváta. Che hermanokuéra, aipota peẽ peikuaa porã ko mba'e ñemi kóva. Ani peẽ peimo'ã pene aranduha. Israel retã oñembopy'ã hatãta oikepa peve opaite tetã ambueyguakuéra apytégui umi ojesalva va'erãvante. Upe rire aẽmante opaite Israelgua hembýva ojesalva va'erã avei ojehaiháicha. Ou va'erã Jerusaléngui pe osalvátava Israelguakuérape, ha'e oipe'a hag̃ua ijapytégui iñañangue. Isaías 59, 20, 21, Ha Che añembopy'a peteĩta Israel ndive ha ha'éma aipe'ataha hi'angaipakuéra. Ko'ág̃a heta Israelguakuéra oñemoĩ gueteri Jesucristo evanhélio rehe ha upévare avei penderehe. Upeichavéramo jepe Ñanderuete ohayhu hína Israelguakuérape ijypyha ára guive, Ha'e oiporavógui ichupekuéra. Araka'eve Ñanderuete ndopoimo'ãi hetã Israélgui ni ndoipe'ajevymo'ãi ijeporiahuvereko me'ẽmby ome'ẽmava'ekue Israélpe. Peẽ voi ymave napeneñe'ẽrendúi va'ekue avei Ñanderuetépe, ko'ág̃a katu pehupyty Ñanderuete jeporiahuvereko Israel naiñe'ẽrendúigui. Upéicha avei Israelguakuéra ko'ág̃agua naiñe'ẽrendúi ha ndoipotái gueteri Ñanderuete jeporiahuvereko peteĩ ijopóiramo, peẽ katu pehupytýma opáichavo katuete og̃uahẽtaha hína pe ára Israelguakuéra ohupytytaha avei Ñanderuete jeporiahuvereko. Grásia, Ñanderuete ombyatypa opavavépe pe ñe'ẽrendu'ỹ poguýpe oiporiahuvereko hag̃ua opavavépe. Ñanderuete imba'eta, iñarandu ha ikuaapy ipypukuete, ñande yvy ariguakuéra ndikatúi ñamoesakã ni jaipyguara ñande yvy arigua arandu rupi, Ñanderuete rapekuéra ni ombojovakekuéra, máva piko oikuaa Ñanderuete pensamientokuéra? Térãpa máva piko ohekombo'e raka'e ichupe? Térã máva piko ome'ẽ ra'e Ñanderuetépe peteĩ mba'e? Ha'e omyongovia jevy hag̃ua, Job cuarenta y uno, dos, opaite mba'e oĩva guive ou voi ichugui. Ojejapo ha'e rupi ha oiko ichupe g̃uarã. Upévare toñemomba'eguasu Ñanderuetépe opa ára atyguasukuéra rupi. Romag̃uakuérape capítulo 12. Pe culto añeteguáva. Upévare che hermanokuéra, che ajerure asy peẽme Ñanderuete jeporiahuvereko rehehápe, peme'ẽmba pene rekove Ñanderuetépe peteĩ kuave'ẽmby oikovévaicha, ipotĩva ha ombovy'áva ichupe. Kóva ningo pe culto añeteguáva ñame'ẽkuaáva Ñanderuetépe. Ha anítei pende reko ojogua ambue kuimba'e térã kuña rekópe, Upéva rangue peheja pende reko oñemoambue hag̃ua ohóvo Espíritu Santo rupi, pende py'apy rembipotapýpe, peikuaa hag̃ua Ñanderuete rembipota iporãha hekópe ha oporombovy'aha. Che poñatoĩse pe jeporiahuvereko rupi Ñanderuete ome'ẽma va'ekue chéve, ani hag̃ua avave oñembotuicha hekope'ỹ. Tohechakuaa uvei pe jeporiahuvereko me'ẽmby Ñanderuete ome'ẽma oimeraẽvape ijerovia rupi. Peikuaa porã voi, ñande rete rehegua hetáramo jepe, Omba'apo porã hikuái oñondive ñande rete oiko porã hag̃ua. Upéicha avei ñande jajeroviáva Jesucristo rehe, ojejapo ñandehegui Ñandejára Jesucristo rete ramo ha peteĩteĩme oñeme'ẽ hembiapo tee Ñanderuete ome'ẽ haguéicha ichupe. Peteĩteĩme jajeroviáva guive Jesucristo rehe oñeme'ẽ ambue me'ẽmby, ha ko'ã jeporiahuvereko me'ẽmby ojoavy ojuehegui. Upévare jaipuru hekópe umi me'ẽmby oñeme'ẽva ñandéve, taha'e pe profesía, Jaipuru katu hekópe, ñande jerovia Jesucristo rehe ojerureháicha, térãpa taha'e upe oservíva? Toservi hekópe ñande jerovia Jesucristo rehe ojerureháicha, taha'e pe Mbo'ehára rembiapo ombo'éva hapichakuérape. Toporombo'e hekópe ñande jerovia Jesucristo rehe ojerureháicha, taha'e upe oporohekombo'éva. Toporohekombo'e hekópe, taha'e pe oipytyvõva pirapire térã ambue mba'e rupi. Toipytyvõ hekópe, taha'e ansiáno, pe omuakãva pe Iglésia rembiapo, tojapo kyre'ỹme, taha'e pe oporoporiahuverekóva toiporoporiahuvereko vy'a porãme. Pejohayhu tova mokõi'ỹre, pejeguaru mba'e vaígui, pejapo uvei mba'e porã ha hekopeguáva, pejohayhu oñoermánoicha, pejoapo mba'e ramo, péva he'ise emomba'eve ne ermáno pende jehegui voi, ani pene ate'ỹ pene rembiapópe, peñemokyre'ỹ katu pende espíritupe, Ha pejapopa Jesucristo he'íva guive peẽme, peha'arõ vy'apópe ani pene kangy oúramo pejepy'ara'ã, pepyta katu ipoguýpe, peñembo'e peína uvei. Peipytyvõ hermanokuéra pe hemikotevẽme, peporombohupa porãkena, pehovasa umi nda'ija'éiva penderehe, pehovasa ha ani pemaldesi, pevy'a umi ovy'áva ndive, ha pejahe'o umi ojahe'óva ndive, peiko peteĩ py'ápe oñondive, ani peñembotuicha, peñemomirĩ uvei. Ani pejeguereko iñarandúvaramo, ani pemyangovia ivaíva ivaívare, peñeha'ãmba katu pejapo hag̃ua mba'e iporãva opavavépe g̃uarã. Peñeha'ãmbáke ijáva guive peẽme peiko hag̃ua py'aguapýpe opavave ndive. Che ermanokuéra pohayhúva, ani peñevenga peẽ voi pene rapicha rehe, pemoĩmba katu Ñanderuete pópe, ojehai voi katu Ñanderuete kuatia ñe'ẽme, Che avengáta ha amyengoviáta opavave rembiapo vaikue. Deuteronomio treinta y dos, treinta y cinco. Upe nderehe ija'e'ỹva iñembyahéi ramo, emongaru ichupe, ha iju'uhéi ramo, emboy'u ichupe. Upéicha rejapórõ rembojáta tapỹi hendývare nde rapicha akã ári, otĩ hag̃ua. Ani reheja pe ivaíva ipu'aka nde rehe. Upéva rangue nde pu'aka pe ivaíva rehe mba'e porã rupi. Romayguakuérape capítulo trece. Opavave toñemoĩ pe tetã ruvicha ha mburuvichakuéra poguýpe, ndaipóri ningo tetã ruvicha ni mburuvichakuéra ou'ỹva Ñanderuetégui, ha umi oĩva guive Ñanderuete remimoĩmbyre voi. Upévare upe oñemoĩva tetã ruvicha térã mburuvichakuéra rehe oñemoĩ Ñanderuete rehe. ha umi oñemoĩva hesekuéra ojehaviráta, umi mburuvicha ndoikói omongyhyje hag̃ua hembiapo porãvape, hembiapo vaívape uvei. Nderekyhyjéipa umi mburuvichágui, aipórõ eiko hekópe ha ha'ekuéra ndeguerohorýta. Ha'ekuéra ningo Ñanderuete rembijokuaikuéra iporã hag̃ua ndéve, rejapóramo katu pe ivaíva ekyhyje ichuguikuéra. Ndareíri oñeme'ẽ ichupekuéra pe kyse puku ipópe, péva he'ise ndejukakuaa. Ha'ekuéra oiko Ñanderuete rembijokuái ramo ombojovake ha ovenga hag̃ua umi hembiapo vaívape. Upévare, upévare ñaimemba va'erã umi mburuvichakuéra poguýpe, ndaha'éi pe ñembojovakerã año rehehápe, ñande py'apy ñe'ẽ rehehápe avei. Upévare peme'ẽ va'erã pende impuésto avei mburuvichakuérape, Ñanderuete voi ome'ẽgui ichupekuéra ko mburuvicha reko, omba'apo hag̃ua hembijokuaikuéra ramo ko tembiapo kóvape. Upévare peme'ẽ va'erã hekópe opavavépe umi mba'e peme'ẽ va'erãva. Peme'ẽ va'erãramo impuésto, peme'ẽ va'erã hekópe. Pehepyme'ẽ pepaga va'erãramo pe aduanéro, pehepyme'ẽ va'erã hekópe. Peme'ẽ va'erãramo respéto, peme'ẽ va'erã tovamokõi'ỹre. Ha pemomba'e va'erãramo, pemomba'e va'erã tovamokõi'ỹre. Ani pedeve mba'eve avavépe, pemborehu año mante, upe ohayhúva hapichápe ojapóma Moisés rembiapokapykuéra. Upéicha rupi, ani rembyai nemendare, ani reporojuka, ani remonda, ani reipota nemba'e'ỹva. Ha opa ambue Moisés rembiapokapykuéra oñembyaty ha oĩmba ko tembiapokapy kóvape. Ehayhu nde rapichápe rejehayhuhaichaite. Pemborehu añeteguáva ningo ndojapói mba'eve ivaíva hapicha rehe. Upévare upe ohayhúva hapichápe ojapopa Moisés rembiapoukapykuéra. Jaikuaágui péva ha og̃uahẽtamahágui pe ára Jesucristo ou jevy va'erãha, pepáykena upe pekehágui ha pejohayhu avei. Ñande salvasiõrã ko'ág̃a hi'ag̃uivémaháre ñande jajerovia'ypýramo guarégui Jesucristo rehe, iko'ẽmbátama. ha pe ára og̃uahẽmbotáma, upévare japoi ñande reko vaígui ha jajapyhy pe ñorairõ rembiporu tesape rendy reheguáva. Arapeguáicha jaiko teko porãme ha ani jaiko ka'u ni karu guasúpe, ni teko ky'a térã jepokuaa vaípe, ani jaiko ñorairõ ni mba'e pota vaípe, envídiape. Upéva rangue peñemonde Jesucristo mborayhúpe ha peñeñangarekóke ani hag̃ua peñeme'ẽ jevy pende ro'o rembipota vaípe. Romag̃uakuérape capítulo catorce. Jesucristo reheguáva ojohayhu ha ojerrespeta. Pemog̃uahẽ porãke iglésia apytépe pene ermáno ha pene ermána ikangýva gueteri ijeroviápe, ani hag̃ua peñoñe'ẽ'api umi mba'e peikuaaporã'ỹva rehe. Oime ogueroviáva ikatuha ho'u opa mba'e. Ambue katu ikangýgui ijeroviápe ho'únte yvyrara'a ha ka'avo, verdura. Upéicharamo umi ho'úva opaichagua mba'e ani oñe'ẽ rei, oñe'ẽ vai umi ndo'úiva rehe ha umi ndo'úiva opa mba'e ani okaguai umi ho'úva opa mba'e rehe. Ñanderuete voi omog̃uahẽmagui avei ichupe ijyglesiaguakuéra apytépe. Ha nde rembojovakéva ambue tembiguáipe, máva piko nde? Pe tembiguái péva oñembo'ýta térã ho'áta Ijárape g̃uarã. Ha'e opytáta ñembo'ýpe Jesucristo Ijára imbaretéva ojokógui ichupe. Oime ningo umi omomba'evéva peteĩ ára ambuégui, ha oime ningo ambuekuéra he'íva opaite ára peteĩchaiteha. Oimeraẽva toĩ hatã porã ipy'apy oñanduháicha. Upe omomba'evéva peteĩ ára ambuégui ojapo péva Ñanderuetépe g̃uarã. Ha pe ho'úva opa mba'e ojapo avei péva Ñanderuetépe g̃uarã, oagradeségui Ñanderuetépe ha upe ho'u'ỹva. Opa mba'e ojapo avei péva Ñanderuetépe g̃uarã oagradeségue avei Ñanderuetépe. Avave ñande apytégui ndoikovéi ojupe g̃uarã ha avave ñande apytégui nomanói ojupe g̃uarã. Jaikovérõ, jaikove Ñanderuetépe g̃uarã, ha ñamanórõ, ñamano avei Ñanderuetépe g̃uarã. Upéicha ningo jaikovérõ térã ñamanórõ, ñande ningo Ñanderuete mba'e voi. Upevarã voi ningo Jesucristo omano ha oikove jevy, oiko hag̃ua oikovéva ha omanóvava Jára ramo. Ha nde piko, mba'e rehepa rembojovake ne ermánope? Térã mba'e rehepa remboyke ne ermánape? Opavave ñande ningo ñañembo'y va'erã Ñanderuete mbojovake guapyha guasu renondépe. Ojehai voi ningo Ñanderuete kuatiañe'ẽme, Opavave oñesũta che renondépe ha chemomba'eguasúta, he'i Ñanderuete. Isaías cuarenta y cinco, veintitrés. Upévare peteĩteĩ ñande ñañemombe'u va'erã ñandejehegui Ñanderuete renondépe. Upéva rehe anivétei ñañombojovakeñaína, ñañeha'ãmba katu ani hag̃ua ñamoñepysãnga ñane ermánope térã jeity ichupe angaipápe. Che aikuaa ha arovia hi'añeteha Jesucristo rupi, ndaiporiha tembi'u iky'áva ijeheguínte. Oiméramo oimo'ãva ivaiha, upévape g̃uarã katu ivai avei. Ne ermáno remomba'embyasýramo pe tembi'u nde re'úva rehe, upéicharamo nde reikovéma imborayhu poguýpe. Aníntei ne rembi'u rehehápe nde rehundi ne ermánope, Jesucristo omanóguima avei hese. Ani peiporu vai pene sãso, livertád, ni pende kuaapy peguerekóva, oñeñe'ẽ vai hag̃ua. Nde Ruete retã guasu reko ndaha'éi jakaru térã jay'u hag̃ua. Hustísia, py'aguapy ha vy'a Espíritu Santo pype uvei. Upéicha omba'apóva oservíva Jesucrístope ombovy'a Ñanderuetépe ha ojehechakuaa porã ivale hapichakuéra apytépe. Upévare ñañeha'ãmba jaiko hag̃ua oñondive py'aguapýpe ha ñañopytyvõ jakakuaa hag̃ua ko py'aguapy reko kóvape. Ani rembyai Ñanderuete rembiapo ne ermáno rekovépe nde re'úva rehehápe, opaite tembi'u añetehápe ipotĩ, ivai katu peteĩ ho'úramo peteĩ tembi'u ipy'apy ñe'ẽ vai reheve. Upéicharamo iporã ndape'úiramo so'o, ni ndape'úiramo víno. Iporã ndapejapói mba'eve ikatúva omokangy ne ermáno jerovia. Pe jerovia nde reguereko va'erã ndete voi Ñanderuete renondépe. Opavave ovy'aite ojapo jave peteĩ mba'e, noñandúirõ ipy'apy ñe'ẽ oñatõiha ichupe ivaihápe ojapóva. Upe ermáno ho'úva peteĩ tembi'u py'amokõi reheve oñembojovakéma ndoikói haguére jerovia poguýpe. Opaite mba'e pejapóva guive jerovia'ỹre ojehechakuaáma, oñekonsideráma angaipáramo. Romag̃uakuérape capítulo quince. Ñanembaretéramo ñande jeroviápe jaraha va'erã paciencia reheve umi ikangyvévape. Ani tei jaiko jejapo hag̃ua umi mba'e iporãva ñandéve g̃uarãnte. Opavave ojeroviáva Jesucristo rehe tojapo mba'e iporãva hapichápe g̃uarã. Ha'e okakuaa hag̃ua ohóvo ijeroviápe. Ni Jesucristo ndojapói va'ekue pe ichupe g̃uarã añónte iporãva. Upéva rangue ojehai avei umi jeja'o rei oje'éva nde rehe, Ho'apa che ári, Cristo ári. Salmo 69, 9. Opaite umi mba'e yma guive oñemoĩma Ñanderuete kuatiañe'ẽme, ojehai va'ekue ñanembo'e hag̃ua. okakuaa hag̃ua ñande paciencia ha ñanemokyre'ỹ hag̃ua iñemoangapyhy rupi, ha jajejoko hatãkena pe esperanza rehe, pe paciencia ha pe ñemoangapyhy ou voi Ñanderuetégui, ha umíva rupi ha'e penepytyvõ peiko hag̃ua oñondive peteĩ ñe'ẽme Jesucristo oipotaháicha ha ha'e oiko haguéicha avei ko yvy apére, oñondive pemomba'eguasu peteĩ py'ápe ha peteĩ jurúpe Jesucristo rúpe ha Ñanderuetépe. Pe Jesucristo evangelio oñemombe'u tetã ambuegua kuérape. Upévare pejoasepta mborayhu reheve Jesucristo pende asepta haguéicha. Peikuaa porãke, Jesucristo oiko Israelgua kuéra rembiguái ramo omoañete hag̃ua Ñanderuete mborayhu ha umi promesa ha'e ome'ẽma va'ekue Abrahán, Isaac ha Jacóbope, ha umi tetã ambuegua kuéra omomba'e guasu hag̃ua avei Ñanderuetépe. Ha'e ohechaukágui imborayhu ha ijeporiahuvereko opavavépe, ojehaiháicha avei. Upévare che romomba'eguasu tetã ambueguakuéra apytépe ha aropurahéita nde réra, Salmo dieciocho cincuenta. Ha he'ive ambue hendápe peẽ tetã ambueguakuéra pe vy'a Ñanderuete Israel retã ndive, Deuteronomio treinta y dos cuarenta y tres, Peẽ tetã ambueguakuéra pemomba'eguasu Ñanderuetépe, opaite tetãnguéra pemomba'eguasu va'erã ichupe, Salmo ciento diecisiete uno. Oúta Isaí rapógui pe oñembo'ýtava oisãmbyhy hag̃ua tetã ambueguakuérape, Ha umíva ojeroviáta hese, Isaías once diez, pe esperánsa Ñanderuete ome'ẽva tomyenyhẽ pende jerovia vy'águi ha py'aguapýgui, ha pende esperánsa tokakuaave ohóvo espíritu sánto pu'aka rupi. Che ermanokuéra, che añetehápe aguerovia amañávo penderehe, peẽ penerenyhẽ py'a porãgui ha arandúgui, peẽ voi pejohekombo'e, peñoñatõi hag̃ua. Py'aguasúpe che ahai peẽme ko kuatiañe'ẽ kóva pomomandu'a hag̃uánte umi mba'ére, Ñanderuete ome'ẽgui chéve pe jeporiahuvereko me'ẽmby. Hi'ári che ningo Jesucristo rembiguái, amo herakuã hag̃ua Ñanderuete evanhélio peteĩpa iporãramo, tetã ambueyguakuérape, ha'ekuéra oiko hag̃ua kua ve'ẽmby ramo oñemboheko porãva hína Espíritu Santo rupi Ñanderuetépe g̃uarã. Che avy'a Jesucristo che poravo haguére amba'apo hag̃ua Ñanderuetépe g̃uarã. Che napohekombo'eséi che akãgui rei, ambohasánte umi mba'e Jesucristo ohechaukáma va'ekue chéve. Tetã ambueyguakuéra iñe'ẽrendu hag̃ua pe ñe'ẽ ha pe tembiapópe, Ñanderuete espíritu pu'aka rupi oikóma ñande apytépe techaukaha, señal, ha mba'e techapyrãva, milágroramo. Upéicha ningo Jerusalén ha ijerekuévo guive Ilírico peve che amo herakuã opa tetãnguérape Jesucristo evangelio. Che añeha'ãmba amo herakuã hag̃ua pe Jesucristo evangelio, oñemoherakuã'ỹháme, ani hag̃ua che amopu'ã mba'eve ambue oñepyrũhaguépema. Oĩháicha Ñanderuete kuatiañe'ẽme, umi nohendúiva mba'eve ichugui ohendúta, ohecháta ha oikuaáta ichupe. Pablo oñanduse Romaguakuérape. Heta jevy che ahaséramo jepe pene rendápe ndikatúi ajejokógui, ko'ág̃a ahupyty riréma opa ko'ã tetã ko'ãvape che pohechaseve, heta áñoma jepe che poñanduséma voi ahávo Espáñape, Che poñanduse, ahárõ ningo ikatu hag̃ua che pohecha ahasakuévo ha peẽ voi che gueraha hag̃ua España-pe, che avy'aite miriréma pende apytépe sapy'ami ramo jepe. Ko'ág̃a ahase jey Jerusalénpe aipytyvõ hag̃ua upépe ñane hermanokuérape. Macedonia ha Acayagua ohechakuaa iporãha oipytyvõ umi hermano imboriahuvakuérape oikóva Jerusalénpe. Vy'apópe oipytyvõ hikuái ermáno mboriahúpe, Israelguakuéra omboja'o haguéicha tetã ambueyguakuérape imba'e yvágapegua, péva he'ise imba'e espíritupegua, ko'ág̃a tetã ambuegua avei omyengovia va'erã avei ichupekuéra imba'e yvy'arigua, Jerusalengua ohasa asýgui. Ajapopávo ko'ã mba'e ha ame'ẽmbávo hekoitépe Jerusalenguápe tetã ambueyguakuéra me'ẽmby, ofrénda, Ahase España-pe ha ahasakuévo poñanduse Roma-pe. Che aikuaa porã, ahátaramo pene rendápe, ag̃uahẽtaha opaichagua Jesucristo jehovasa reheve. Che hermanokuéra, ajerure'asy katu peẽme, Jesucristo rérape ha mborayhu Espíritu reheguápe, peẽ chepytyvõmi hag̃ua avei chéve pene ñembo'épe Ñanderuetépe. Ha'e chesalva hag̃ua umi Judayguakuéra pógui, oñemoĩmava cherehe, ha che rembiaporã Jerusalén iglesiaguakuérape g̃uarã, Ta iporã avei, che ag̃uahẽkuaa hag̃ua vy'a reheve pene rendápe Ñanderuete rembipota rupi ha apytu'ukuaa hag̃ua pende apytépe. Ha Ñanderuete ñanembopy'aguapýva toĩ opavave penendive. Ta upéicha. Amén. Romagua-kuérape capítulo dieciséis. Ñemomaiteikuéra. Ajerure peẽme peñangareko porã hag̃ua Febe, ñane ermána rehe, oservi porãva Cencrea iglésiape. Pemog̃uahẽ porã ichupe Jesucristo rérape ojejapoháicha ermanokuéra apytépe ha peipytyvõ porã ichupe opaite mba'épe ha'e oikotevẽva guivépe. Ha'e voi hetápe oipytyvõ porã va'ekue avei ha ijapytepekuéra chéve avei. Amomaiteiuka Priscila ha Aquila che pytyvõharakuéra Jesucristo rembiapópe. Ha'ekuéra ome'ẽse hekove che rehehápe, nache'añói aagradese ichupekuéra. Opaite tetã ambuegua iglesiaguakuéra avei ha upéicha avei umi iglesiagua oñembyatýva hógape. Amomaiteiuka avei Epeneto che ahayhúvape, ha'e ningo pe ermáno ojerovia tenonde va'ekue umi Asiaguakuéra apytépe. Amomaiteiuka Maríape, Ha'e omba'apo heta va'ekue pende rehehápe. Amomaiteiuka Andrónico ha Junias che retãyguakuérape ha che irũnguéra va'ekue yvyrakuaópe kárselpe. Ha'ekuéra ningo mba'e guasu apostolkuéra apytépe ha oikóma hikuái apóstol ramo che mboyve. Amomaiteiuka Amplíaspe, ha'e ningo che rayhuhára Jesucristo pype. Amomaiteiuka Urbano, orepytyvõhárape Jesucristo rembiapópe, ha Estaquis, che rayhuhárape. Amomaiteiuka Apélespe hekoitépe omba'apóva Jesucrístope g̃uarã. Amomaiteiuka avei Aristóbulo rogayguakuérape. Amomaiteiuka che retãgua Herodiónpe. Amomaiteiuka Narciso rogayguakuérape, ojeroviáva Jesucristo rehe. Amomaiteiuka Trifena ha Trifósape, ha'ekuéra oñeha'ãmba Jesucristo rembiapópe. Amomaiteiuka avei Pérsidape, pe ojehayhúva ha omba'apo heta Jesucrístope g̃uarã. Amomaiteiuka Rúfope, Ñanderuete oiporavo va'ekue, ha amomaiteiuka isýpe ha'e oikógui chéve g̃uarã peteĩ isýicha. Amomaiteiuka Asíncritope, Flejóntepe, Hérmespe, Patróbaspe, Hérmaspe, ha ñane ermanokuéra oĩva guive hendivekuéra. Amomaiteiuka Filólogope, Júliape, Neréo ha iteindýrape, Olímpaspe ha opaite ojeroviáva ha oĩva guive hendivekuéra. Peñemomaiteijoa Jesucristo rehegua ñehetũ reheve. Opaite Jesucristo iglesia apeguáva penemomaiteiuka. Che hermanokuéra, che poñatõi peñembo'yke hag̃ua umi oñorairõvagui ha oñemoĩva Jesucristo rekombo'e rehe, omoñepysãngaséva iñe'ẽ rupi umi ojerovia porãva Jesucristo rehe, pepyta hatãkena pene tekombo'e oñeme'ẽma va'ekue peẽme. Umichagua nomba'apói Jesucristo-pe g̃uarã, iprovéchope g̃uarãnte, ijupeg̃uarãnte uvei. ijuruhe'ẽ ha iñe'ẽ arandu gua'úpe ombotavyse umi ipy'atavyvévape. Pene ñe'ẽrendu porã ojekuaa opárupi, upévare che avy'a penderehe. Upéicharamo jepe che aipota peẽ pene arandu hag̃ua mba'e porãme ha pendetavy hag̃ua mba'e vaípe. Ñanderuete mante pe ombopy'aguapýva, voiete amongu'íta Satanáme pende pyguýpe. Jesucristo jeporiahuvereko toĩ pende apytépe. Timoteo chepytyvõhára, Lucio, Jasón ha Sosípater che retãyguakuéra, penemomaiteiuka, che Tercio ahaíma ko kuatiañe'ẽ kóva pemomaiteiuka peẽme Jesucristo rérape, Gaio, che aikohápe, penemomaiteiuka ha opaite iglesiayguakuérape ko'ápe oikóva guive, Erasto ko táva pirapire ñangarekohára ha Cuarto, ñane ermáno, penemomaiteiuka avei. Ñandejára Jesucristo ojeporiahuvereko toĩ opavave penendive, ta upéicha. Amén. Ñembo'e ipahapegua. Ñanderuete tapenemombarete ha tapenemokyre'ỹ Jesucristo evangelio rupi, che amoherakuãva pende apytépe Jesucristo rembipota rupi. Ha'e rupi che aikuaa umi mba'e ñemi, ndojekuaái va'ekue ambue ára atyguasukuérape. Ko'ág̃a katu ojekuaaukáma ha yma guare guive oñemombe'úma, Ha Ñanderuete oikuaaukáma umi profetakuéra rupi opaite tetãnguéra ojeroviaha iñe'ẽrendu hag̃ua Ñanderuetépe, Jesucristo rupi. Ko yvága Jára kóvape, Ñanderuetépe, toñemomba'eguasu opaite ára aty guasukuérape, ta upéicha. Amén. Ñanderuete tapenemombarete ha tapenemokyre'ỹ Jesucristo evangelio rupi. Che amoherakuãva pende apytépe Jesucristo rembipota rupi. Ha'e rupi jaikuaa umi mba'e ñemi ndojekuaái va'ekue ambue ára atyguasukuérape, ko'ág̃a katu ojekuaaukáma ha yma guare guive oñemombe'úma. Ha Ñanderuete ohayhukáma umi profetakuéra rupi, opaite tetãnguéra ojerovia ha iñe'ẽrendu hag̃ua Ñanderuetépe Jesucristo rupi. Ko yvága Jára kóvape Ñanderuetépe toñemomba'eguasu opaite ára atyguasukuérape. Ta upéicha. Amén.